Am rhesymau tebyg iawn, ond um, jyst y ffordd dwi'n hoffi'r ffordd mae'n swnio, mae, mae onomatopoeic iawn ydy'r gair chwydu. Chwydu.
mae'n swnio union fel mae'n... Ia, ia. Ydy, ydy.
Chw, chwyd, ti'n gael y syniad. Um, dwi, mantais i fi ydy siarad Cymraeg efo fy nheulu. Mae plant fi'n mynd i ysgol Gymraeg, So mae'n neis gallu siarad hefo nhw adre, mae'n neis i gallu um, codi geirfa fy hun ac atgoffa fy hun o pethau dwi di anghofio ers bod yn yr ysgol. Yeah. A gallu gweithio efo nhw yn y Gymraeg a helpu nhw pan maen nhw angen. Mae'n neis. Yeah. Be di fantais o siarad Cymraeg i chdi? I fi, wel, ti'n bach yn fwy hunanol mewn ffordd, dwi'n cael y cyfle i gweithio yn y Gymraeg, dwi'n cael mwy o waith gan fy mod i'n gallu siarad Cymraeg. Nes o'n i fel arall, dwi'n dwi, dwi performio yn y Gymraeg, dwi'n canu yn y Gymraeg, dwi'n gwneud consirio yn y Gymraeg, a dwi'n mynd i gallu mynd o gwmpas ysgolion uh, ardal yma, ysgolion Saesneg a Chymraeg ar yr un pryd. Dwi'n gallu mynd â Cymraeg i fewn i'r ysgolion Saesneg, sydd yn lle, lle, uh, lledfu'r um, uh, yr iaith unwaith eto i, i gnedlaeth arall. So dwi, dwi yn gallu uh, cymryd mantais uh, yn llythrenol o'r iaith Yy, yn y modd yna. Um, yn sesiynau menter iaith, oh, yeah, yeah. oedd plant, o'n i arfer dod â plant fi i'r sesiynau oh. Ah. ers iddyn nhw fod yn ifanc iawn. Ah, so dwi wedi dod i'r sesiynau am blynyddoedd a wedyn i, i cael y siawns i gweithio efo teuluoedd fel teulu ni a teuluoedd yn yr ardal ac yn Wrexham hefyd. Wel, wrth gwrs, dyna sy'n ar unig cwrdd oedd am bod i'n rhedeg sesiynau yn y Gymraeg. A ti'n dod â dy blant di, a rwan ti'n gweithio efo ni! Yndw!
Alli di rhoi enghraifft o amser dych chi wedi defnyddio'r Cymraeg? Yy, wel, dwi'n defnyddio'r Cymraeg trwy'r amser pan dwi'n perfformio yn enwedig. Dwi wastad yn mynd â Cymraeg i fewn i sefyllfaoedd sydd yn ddi-Gymraeg ar hyn o bryd, jyst tipyn bach i ddechrau a, a codi'r uh, uh, sylw pan dwi'n mynd i fewn i, i bethau'n Lloegr hyd yn oed dwi'n dod â tipyn bach o Gymraeg allan achos maen nhw'n gwybod pan maen nhw'n llogi fi fel fy mod i'n dod o Cymru, a mae yna ddiddordeb mawr yn y Gymraeg allan uh, yn fanna. So hyd yn oes dwi'n just yn dweud bore da, noswaith da, diolch yn fawr iawn, croeso, a just pethau bach, maen nhw'n gael, o, ti'n bach o exoticism ynde. Ti'n gwybod, pan eis i i brifysgol ynde, um, eis i Aberystwyth, ac oedd y seremoni ar y diwedd pan oedd gawson ni'r cap ar gown a beth felly, oedd o'n uh, Saesneg ac yn Gymraeg. yn y ddwy iaith. A mae fel cael o yn, yn Lloegr sy'n cael o yn, yn Saesneg a Lladin. Y gwahaniaeth ydy, mae pawb yn siarad Cymraeg, neu pawb pawb yn yna bod yn siarad Cymraeg, so dwi'n dallt y ddau ochr. Ac oedd o'n... oedd o'n adio rhywbeth ychwanegol. Mae yna ma hyd a lledrith i'r Cymraeg yn does. Mae yna uh, barddoniaeth, mae yna cerddoriaeth, mae yna canhanedd i'r iaith sydd yn dod allan ac yn creu rhywbeth mae'n gallu codi unrhyw achlysur